Ela nkorokwa Ndagebrani obonya, oyo nyagosira nomwana omonto nere nkobwate, yarenge chisake chiria December, ogontebia ninche narenge aa Nairobi narenge, ong'akire ase erio nagontebia ng'a nanyorire enchera ninche ndanyare gosoa gochia isiko. Erio tonyare kobwaterana torore ng'a gete ogokonya ng'a obo ore ng'aki ng'ai okogenda. Ogoteba nimbwate ribaga erimo ria Russia na eribaga ri- eribaga rinde ria Qatar. Nkatema komweresa nkamoo nka ekero naigwete amang'ana ayio, nkamweresa ng'a onye onde yanyarekana atigare amang'ana a Russia agende aye Qatar. Lakini ase okogania kwaye nigo kwarenge agende Russia, Nigo achia goteema gose nanyore obogima. Ninkirete amatuko make okong'akera esimi, ogontebia inche nende egento, inche ndochi Russia. Nkamotebia nkware koraa tiga toramanye ng'aki ere. Ogontebia nagenda Qatar, nanyora ng'a chibesa bagoakana Russia ne chingiya chire nabo chikonyara gonkonya inche intwe bogima. Ekero namoereste, ekero namoboretie igo. Akangeresa agantebia, Tigang'enete mbogima, rakini konyora omoamuye ng'a nagochia. Bono kera aike ororo nabo agang'akerete esiri. Nkamoboria, Ng'aki gweikire? Ng'aki agendererete ogoteeba mbuya are? Bono goikera omotienyi oyo oera Januari tarehe ishirini, akang'akera esiri, agantebia ng'a nachiire, rakini ase nkogenda etraining, tinkonyara gokora ki? Tinkonyara gobarera esiri. Bono korwa erio nanya koigwa korwa ng'aki ase ere tanya gokwana. Omoisa onde nkabora ng'a omwana oyo tacheti gaki obeire mono. Ngatema goakera chinamba chiria ang'ete ase baria bachete na barabwo korwa igaa. Ase okoo ase okobabwate nabo barente gotoereesa ng'a

Abanto abange bamanyete ng'a ritina rinde naye nori r'obokong'u, nabo mpaka bono iga timaeti na ochokia omonyene amang'ana aya, onde ochokia omonyene amang'ana aya ngoikire bono nere iga, ritima rinde ochokia nere ake Nyasae one, timanyeti ng'aki omwana oyo one gose nimorore Amerika gose akabete Europe. Akairana ngaacha, aganteebia, Gasi nare kurubi nanye nyore? Nkamoboria, Inki otare gonteeberia omwana one? Nkogorere nonya nesaburi ogende nero. Gatari abwo nibwete Yeso are kosima, amasetani anga nakoe esaburi ogende nero. Aganteebia, Naikire kogenda. Nkarusia esaburi yane nabwate, nkamoa. Taikaransete iga atenenete, nkamoerera esara eyemo. Agasoka, nkamotebia, Ogende buya, taikara ase teka tweganete nere gocha. Omwana one rituko erimo togakwana nere na esindi ya mokaye, agantebia, ng'a mama onya konsabera echisara, onya kongerera echisara, onya kongerera echisara, nkamotebia, nkogosabera ande. Omwana one egeabeire, agaaka esindi nkanyora tiiyo. Tinarengeo ituko erio, agatebia, Moka aye onkwane erimo amo amo y'amaiga amange. Ng'acha omong'ina oye agantebia, Kiribu nakoririe agachenu takonyoreti, takonyoreti korwa rituko erio nanya korora omwana one, nanya korora omwana one omwancho. Gaki ogokia omwana one okorere amaya korwa ense eye, otigere abamwabo baye roro igoro, otigere roro igoro omwana one.

Onye agotebia ochoke buna ochoke abura abande gokoba ritikura nabakungu babo, gose riturani chiabo ritikura nechiao, twagocha koba mo ene president yaito, gaki ambwatirie amang'ana aya gaki omwana oyo nanyore riirwa na nke ribuya one omokeba, ntindeke yone omokeba gose ekebundu, ntindeke gaki emechando bono mbwate amang'ana omwana oyo nere konyande gocha aa, noyo nere omonyagitari.

Inche ntware gocommunicate nere lakini gocommunicate barenge na abande baminto na abasubati na ba abasubati baye. Bono igoro nario twanyorete ripoti ng'a omomura oyo iga achiete agachirera Russia ase bachiete chikuri eria abwo Ukraine. Bono togosaba eserekari na abarayi bonsi pi, matiang'i nonye na oyonde Simba Arati. Momaima ebimanyire biaito, motokonye gaki kobwatia omwana oyo ominto, ekiagera tonyore ekeene kiaye ase kere, na toreterwe nonya nomobere toraenie rende gaki, ntobwati inche rende, ntobwati ase tokobwatia gochia, nonya na oyio omoirete igo tokomoakera esimi, esimi yaye teri gosoa. Okwo nakwo ogosaba goito kagochia ase eserekari. Information eyio twanyorete through ase. abachiete nere, ee, bono ere aba oyio oyio obatigarete nere nere oyio orenge Nyagitari, nere ototebeti ng'a bono oria ere nasirete lakini inche Nyagitari ee. Eme president yaito, gaki ambwatirie amang'ana aya, gaki omwana oyo nanyore ribu, ananchanie buya one omokeba, ntindeke Yohane omokeba, gose ekebundu, ntindeke gaki.